Eh? Adhi. Adhi ma sani. Adhi dhi motange, sani adhi dhi motange, otange cha beti tie ya. An adhi, to jogi onge ka mondo lemna mondo okowa. Jogi onge ka. Eh, eh. Jaka. Eh. An adhi. Idhi kure, idhi kure. Adhi, an ma ngima madaka, ma ma ngima dongo kuketa ko ba. Ang'o ang'o mosechiwa?
Ah, an adhi.
Ang'o mosechwanyi sani? An ma ngima ma town, ngima ma town tek ma oduma nyocha kawe ka nus. Oduma ne uchame chama rawnat. Oduma kwane mano yie.
Be uyowil.
Oduma oduma mane miwacho? Uyowil.
Yadot. Okay, wewe kwanga tie kiwecho mondo. Ah. Ah. Ana ni bana. Ili kule.
Ana bilala.
Mwagoche ni mwana noko. Ah, abilala.
Abilala.

Ina hela. Wane wane bwana wane. Ana dhi bana. Awo lenga na wakuonga uwe ng'e wa uwane kaka uwete idhi kanye. Ana dhi dala.
Ang'o mochwanyi momiyo sani koro chunyi. Ineno ka nyocha ndala nyocha ng'iyo madho chai gi kuon kuon modong'. Mokuongo iwuok opete oko en gima oluor ma winjo bene ka an tuono mar. Ah ah opete ni.
Ah ah wane. Opete ni akone jodala. Wane mokuongo. Ana na dhi bana. Ani ko boni mainge matong jiberi go town kae. Eh? Obeda beda jadol. Koro anyalo manyo kata vacant moro kane ka. Adhi adonje kata ndalo ariyo lakini ato kaberi go. Koro sane ma kore wuoge bo Kenya ni wuoge mo wadhi chamo. Ng'ato ka ng'ato otedi kata magi lach ni lach liet.

Ukete na ngima tek tek tek tek tek bana jodala go usirikia ng'ang'a. Buno go maisha ni tek. Eh? Oduma ni adok komo. Ka koro an ma maisha ma Nairobi kota ma oduma gi chirwa. Chieng' monu go na simu no mera ko na ulo oduma ni adok komo. Oduma ni adok odala. Oduma mi neno ni. Modu ma dok kawo. Dibende oduma jame juki mare ah, yoroma. Oduma ni adok komo. Dibende oduma oduma jame juki mare yoroma ni bere ni siria. Oduma ni adok. Ngeno lu kuone madanga go go wini. Ah ah oduma ni adok komo.

Wanji ariyo mama. Obere wanji ariyo mama. Jo jo joge ting'e ni nyocha wuok ka owada nadhi dala. Koro sani to aduogo ma kata gima aduogo nyathiwa. Sani to koro aduogo owada. To gini Nyasaye ong'eyo tizo kae. Oh, Koso jogi nyocha odarga.
Hey, mano ng'a?

Donge iwuok kode, iwuok ka mere- mere gima miwacho ni ariembi. Be mpango wa kando osewang'o imi nyiso jaodi? Ipango wakano tamo.
Ineno kaka nyocha biro ka, ma nyocha biro godo ma dala. Be in serious be wakan chiemb, ane aneno ki walo mono kaduogo. We walo serious. Walo. Iwalo kendo iwalo serious.

E ting'ane dwondi malo, adwa nawinjo gima iwacho mondo akony. Iwacho ni duk to jawero. Ah. An ing'e ni nitie miyo moro ka nanyuologo, en ga gi nyithindo ochiko. Ah. Koro ing'e ni nyocha oridona ni ka- gima ochamo onge, to kane kane anyalo biro kawo oduma no ot ka onge, nanyalo dar. Koro nokona ni onge gimoro amora. Ah. Nyaka stove kila gidi ona ka amin. Koro Koro an sani idwa aduong'. temo idwa temo nyisa ni iduogo iduogo omo nyaka matin madongo Idhi idhi cham gima ipango makani. Mm-mm, aduogo aduogo dak. Duogo dak gi ng'a- adhaki dak koda. Don iwacho ni an sani ok inyal dak koda dak Nairobi romi. Koro sani to kiduogo dak koda chi- idwa loka dhako. An- In gima ipango kando, Ah, idwa loka dhako mar ariyo. ah, ah, osebe- Eh, an sani asomo ni rules. Ah, Ka se- wadak kodi oda ka, Mm. wende kona statement mang'eny. Aseng'e ni in gi shida. Mm. Sani ka dak kodi oda ka, Mm. mokwongo nyaka ng'e ka- kaka ipielo. Choo mokwongo, choo man kani, ma Mm. ok choo ni ok ipiele. Ah.